Ber omegina ki lumegina, kaka alwo, acoli, alu, langi, ludito rwodi, ludito kal kwaro, tin dok oru ki mege, wang ceng dok otuc tin ene ki lok mapat bot wan kaka alwo, acoli, alu, langi, omegiwa ki lumegiwa, wun ma wuti i lobo ma woko, An amoto wun woko liweny, jojokka malo, abila omedde ki gwoko wun, abila me cerewu kacel acel, ma biyo gwoko kwariwu oto oto tiyo. Alego abila acel eno ni omedde ki gwoko wun iye offices mapapat kama wun wutye ka tic iye, ilobo ma woko onyo ite gang. Lawor cwinya obedo yom mada! Vidio clip ma an abolo ma dok i lok me tekwaro lok kom ludiro rwodi kit ma piny tye ka nywene kwede i lobo pa Luo. Ibinongo ladit Rwot man odek man, ladit Rwot man odek man, ladit Rwot man otye ki mone i cere pa Rwot lawote. En aye lawor gin ma abedo ka lokone. Dok lawor abedo ka tiro dano ma pe gingeyo Bailo. me tekwaro ma pe gingeyo Bailoo ma iye abila ki cere kacel acel lawor abedo ka tiro dano. Lutino bulu pe giromo niang, ento jo madongo gin giromo niang. Onyo ka inen in itye i famili me gang ker ci iromo niang ngo ma ker di Kristo Hama tye ka loko iye. An ma aloko di jwi nyinga agaka acel, ker di Kristo Hama, Rastafarian Preacher, lalwor odoke i mine, awot pa labek. Obyelo ataro pa Tong. An amoto luot pa pa Tong woko weng ma gitye i te gang ki ma gitye i lobo ma woko. Wiya pe wil me moto omegiwa ki lumegiwa ma gin gitye ka miyo capot matek bota. Jo mukene gitye i lobo ma woko, jo mukene gitye i te gang. Members of Parliament, wun ma wutye ka miyo capot bota, pe dong alwongo nyingwu. An apwoyo wun twatwal, jo jokka malo. Abila mugwoko kwariwu cere ki cere omed iwu gum. Wek ada tic ma un wutiyo onyak nyige bot lutino ma megwa, Young Generation. Dong kaka alwo, Acholi Aluu Langi, ingeyo lok ada ri, dok pol kare kede wa Yecu kikwero pi lok ada. Awaco i lok doga ma awacci gin muweko Catan ocako mon ki Yecu, pien ni i kare ma Catan openyo lapeny noko i kom Yecu matek-ki, Yecu ogamo lapeny pa Catan-nu weng kore ki kore. Cwercwiny omako Catan pingo Yecu ogamo lapenye oweny. Catan dok okobo, owacce ka pe an omyero aket kwir marac i cwiny dano wek kinek Yecuko. I ada, Catan doki oketo lumone, oketo jo maraco gubino gumako Yecu guneko. Yecu be dok owacce wek an anyut ki Catan ni ba wora tek loyo wa ennoko. Won Yecu doki ocero Yecoko, Yecu odok kwede i polo. I ngeye kenyo doki Catan pe oyoo. Catan dok oyubo centeko. Man cene tye ka nyweno wi dano wa i churches, wa i ot lega, gangi lega mapapat cene tye ka nyweno wi dano. Gin muweko tin dong gamente me Africa guneno ni ka in imito yabo church ma mege omyero inong lances. Omyero inong lances dok omyero icul pire acula bot gamente. Pien neno dong kiniango ni Catan dong oloyo lobo woko. Catan ocito oyubo cente woko ma kobedi inongo ni dano tye ka lweny lok ka cente, dano tye ka cato omegigi ki lumegigi, dano tye ka cato wa megigi wa wegigi lok ka cente. Cente obalo lobo. Ibinongo bene wa lutino ma megwa mukene ma kobedi cani gudonyo i wer. onyo gin gipako apaka i leb mono ni music industry ibinongo lutino mukene dong gu joining jok oko inongo megi lutino pa luwer mukene tye ka to, wadigi tye ka to pe kingeyo ngo ma tye timme i lobo pa luo ento wun omyero wunge maber ni catan oloyo lobo oko ka ineno ibedo calo wan ma waloko eni. Waloko gire ma nongo abila pa kwariwa en aye nongo tye i ngewa, ento wan pe waloko ni cit kono ijoyo nining jok pa jo moni, cit ijoyo nining Catan pa jo moni, enoni ibityeko doggolawu oko, ibityeko doggolawu. Dong an amito gwelo lok kom ludiro rwodi manonok i ye odiko matin. Lawor loko ento pe atyeko doge. Lutwa, an amito ni wun wutim ira kica Doki ludito rwodeo weng ma gitye i lobo pa Luo i cer ki acel acel amito ni wutim ira kica, pien ni ka wun pe wutimo ira kica, ngatu mo ma dong obitimo kica mapat ki wun peke. I ada, wun omyero wuribbe, wun omyero wubed piny kacelo. Lakode loko moni ni, Kitye ka cito ka yero rwot mukene, kitye ka cito yero ladit wi rwodi mukene-ni, en onongo obineko gang woko. enoni obiweko lutino ma megwa young generation mona enoni pe obigik ka inen dong gang ker pa jo pa tong tye ka mon ki gang ker pa jo amuru nge ni mona eni pe obigik pien ni mone ma inen ludito rwode giloko inyim kakani Ka ineno bedo, ogwokke ki jo pa tong. Ka wuneno bedo, ogwokke ki pa jo pa dee. Ka wuneno bedo, ogwokke ki jo Amoro, jo pa otinga. Nge ni mono eno-ni pe obirwenyo, mono eno bigak matwala i kwo pa dano. Dong lawoyo jo mukene gubedo ka bino ka miyo comments i YouTube channel ma mega pi lok ma an aloko lawo pi ludito rwodi. Ngato mo owaco ni, KD Chris Hammer kiculi ciling adi? Wun wutiyo pi cente? Lok ma wun wuloko ni wuloko mere pi cente? Wumito kicul wu acula kongo? Ento an amito waco in ngato mo keken ma in itye ka bino i YouTube channel ma mega, an amito waco botwu atir ni an pe atiyo pi cente. Kong namba acel, ka imito yweyo dyekali maleng, in won gang pe kiculo in acula. In ikwanyo laywer ci icako yweyo dyekali. Pi wun jo ma wun dong iwaco ni, 'Oo, man kiculo oko, man kono kingo-ni? Wek awacwu ni, wun aye odong woko cen. Pienne ka dong in imito kong icule acula ka dong in ilok pi kaka, imito kong icule acula ka dong in ilok pi jami maraco ma tye ka timme i doggola me cere, gang ker ki acel acel-lo weny, nge ni latinni obibedo i peko. Latinni diki maca obicito onyom i cere moni, mone ma cere moni gimon ki cere moni nongo omako wa latinni. Pingo? Kadi wa leb Muno waco ni gengo loyo cango. Iromo bedo ki yo me gengone ma pe obiballi cente, ento ka dong omaki ma pe igengo, pe obicang. Nen two cilim. Ka giwaco ni ojone, ogwokke ba. Ka itiyo, ka imito buto ki nyako mo, but ki kondom. Oo, ka imito buto ki laco mo wek oti kwedi ki kondom, in pe iye. Diki maca ka dong odoko cilim, in dong ineno kit ma nongo ikelo kwede ki peko bot lupaco. Rom aroma ki mone ma kobedi itye ka timme i kin ludito rwodi ki ludito rwodi, enoni backfire marac ma obibedo i kom lutini wa young generation. Dok wa in ngato moni ma iloko ni KD Christo Ama nen calo kiwilo awila ni, nen latin ma ingeti, ka i ada in inywal, nen latin ma ingeti. Tam kong ni, 'Diki maca obibedo nining? Obikwo nining? Gin mo myero in itam eno, Cente kiyubo ayuba, ento lok pe yubbe. Marra pe yubbe. Winye ki ribbe pe romo yubbe calo cente. Wang ma dano ogure kacelo, ci dong ka dano tye ka ket dyeceng ki dyewor, winye ki marra obidwogo nining? Obidwogo nining luditowa? Lawor dano mo ki i USA tye i New York City, en ma dano ma tye ka sponsoring an maber ki mukene tye i UK, mukene gitye wa i German. I country mapapat weng an atye ki jo madongo ma gitye ka sponsoring an pi lok mabeco ma an atye ka lokone me poyo wi kaka wek wan wabed acel. Lok ma lawor an aloko. pi wek ma giweko omegiwa ki lumegiwao i gang madit i South Sudan, lok eno lawor donyo it dano otuc tungcel tungcel. Pien ni ada ngato mo pe ma dong romo bino ka loko lok eno-ni. Lakode lok moni ni, Man Acholi me South Sudan, man Acholi me Uganda, man Acholi me Kenya Jaluo, waweko lok eno obedo. Atye ki omegiwa ki lumegiwa mukene ma gin tye Jaluo me Kenya, Ento gin omegina gubino inbox bota, gubedo ka loko jami mogo mabeco bot an. Kede bed ti leb luo ma meggi pe awinyo twatwal ento abedo ka winyone abedo alok kedgi. Wa olo arubo bene wa codo en ki leb mono gi ngo ngo gi oweko abedo ka winyone. Ma ja luo ma megwa ma giti i Kenya guwaco atir ni gin gimaro kaka luo kona ka weny. dok gin pe gingeyo pingo ni Luo ka ocito i Kenya pingo pe giromo cito i kin gang botgi ka ma gin gitye iye. Teke in latin Luo mo keken ma icito i Kenya, nge ni gin ja Luo me Kenya gin gitye ready me konyo kaka Luo mo keken. Mono message ma lawor an anongo bot wod Luo ma tye i Kenya, dano madit dok bene tye ki office ma mege, tye ki project ma mege bene. Ineno? So. Lok ma wun wuneno wan wuloko eni ba, lok eni pe gik cok. Dok lok eni, ka wun lutino bulu ma titino wutye ka kwanyo calo lok ming, calo lok ma wan watye ka tiyo iye cente nyo wamito iye cente, an wayang pe agoyo cim bot ngat mo nyo bot ludiro rwodi mo ni, 'Wujone, dwe otum oo, kong dong wukonya ki cente, pien ni an aye atye ka lok pi kaka. Wayang pe atimo, bene pe abitimone. pien ni ngato mo mukelo an onyo ngato mo mu employing an ni abin alok pi kaka peke. Peke. Oa ki i cwinya ni omyero ada young generation omyero ki nen kwo gi obed maber i anyim. Ma wa in ma itye ka loko lok bango ni KD Chris Ama ki culi ci le adide, nge atir ni an atye ka konyo wa lutinni, atye ka konyo wa anyim pa lutino me gangwu. Jami ma lutinoni pe gingeyo, an atye ka nyutoneo ni omyero gin gunge. Ineno? Pe tye ngat mo ma romo a ki i clans ka mapat ci cito i gang ker mapat ci waco ni en aye tye ki twero me lok ki tibu me gang ker pa jo pa Yera. Ojone lok eni lok kop aya? Lok eni lok ma kadi ki kadi kadi kitero muduki wiya kire pe aye ya? Pe abiye matwal. Pe tye ngat mo ma romo a ki i gang ker, gang ker pa jo bor, ni an dong atye ka cito dong ka lono tipo me gang ker pa jo pa nyikwara. Pe timme! Dok jo gang ker pa jo Agoro ma tye i South Sudan pe romo wacci en aye tye ki twero i kom tipo pa gang ker ma tye i pajok. Enoni pe timme ma twalo jowa Ki lok lok ada, en oweko an awac ni, tye jo mukene ma tye ka pretending ni gin gingeyo lok me tekwaro pa Luo, ento gitye ka rweny anyim pa lutino ma megwa, young generation. Pi man wun lutino bulu, ka wunen gin ma wun pe wungeyo ba pe wudony iye. Wa an ma aloko-ni, nongo kong an apenyo jami mukene ki bot ludiro rwodi madongo. Nongo kong an apenyo, Pien emega ma tye i wiya ni ki moni ma abila ma megwa me patong waco ni pe romo weny omyero nongo apeny tam ki bot ludiro madongo bene, ineno, wek bene gin guwac ni latin, ineno, gini yam obedo kuman kuman, en, en omyero nongo kikob the same, ineno. Ento ka dong wan watye i loko lok goba, diki latini be en lok goba ma in iloko ki latini be latini be diki ma akubo ma nyutte i ya anyim nongo tekwaro pa lwor oketo oteny lok gop pa eno wa dong kede. Oweko kubedo ca ni ka in itye aneno ne lutino pa dano yang in ior me nono ilobo pa luo yam lutino pa dano ki or me nono eno kubedo ca ni wek i or latin pa ngatu me nono pe yot ibi winyo ni boda boda ko cene me boda boda kono odugu litabo owilo iti gi moni balance dong pe dwoki omyero dong balance opike jaba ne pi wot ma en cito ka wot me wile jami gin eno yang pe time ilobo pa luo Eno ni kong in macalo bulu nyo in macalo dano madit i kin gang kong pe iketo wii ni, 'Lutino me kare dong gitye ka cito kwene? Pien ni wan pe watye ka ye lok ada. I loko lok ada kuman koni, ku inen comments. Ku inen comments. Jo mukene me ka ling woko tuma pe imi comments ma megi pien ni in pe ingeyo ngo atye lokone nyo itye ka miyo comments. O, ladit Rwot mono omiyo cene bote ki i kin gang kunnu ni, Cit imi i komes i lok pa Ker Dikric aa mani, destroying wi dano, ento wek awecci ni, lok ma an atye i lok pi kaka alwoo pe romo destroying an. Pien ni jo ma kobere gitye i lubo kora, jo madongo ma gitye ki lwar i wigi, jo ma wun bulu kobere wun wutye ka cayogi i kin gang, ene gin gitye i lubo kora. Wun pe wutame ludito madongo tye i Northern Uganda keken, ludito madongo tye i UK, ludito madongo tye i Australia, ludito madongo tye i Canada, ludito madongo tye i USA. Madongo mukene gua ki i gang kal pa Luo, mukene gua ki i gang ker, lutino ker mukene gitye i Australia, lutino ker mukene gitye i UK, lutino ker mukene gitye i USA, lutino ker mukene gitye i Canada, Norway, Switzerland, Iceland, Jerman, Gi weng gitye i kin piny. Ma ka an aloko lok gopa gine lungon an ni jal in dong ba loki daki gopa dok ocako donyo iye pe ber. Ma bene an aye ni ka inen ngato mo ma ngeyo ni an lok moni nongo pe angeyo bin bota inbox in dano ma idit ba pe obed latin bulu en ni mwaka pyera aryo adini in dano ma itye mwaka pyera abiro pyera abiro wiye abic gi ocito anyim bin bota inbox wa i latinna ka inen diki ma icito ka lok lok kuman kuman Pien ni wan wamyero waloo lok goppa o ki i lobo pa lwor. Lok goppa pe omyero kimedi. Dok lakodi mona moni ma tye timme i kin lwor ni, An alego ni wun ludito rwodi wubed ma wungeyo ni i dyekal-wu bene tye lutino ma gitye awot ma wun wunywalogi. Pa abingeyo lutino ma gilubo korwu, lutino ma gibileyo kakawu ni, omyero bene guti ki lok goppa, omyero guti ki lok ma tye bribe, ma kitye ka bribing ki cente. Man kobere caane, lweny ma tye timme i kom lworo acana. Ka ni in ipeny wii, ibinongo en wan lwee acel aye watye ka lweny i kom lworo acana. Kong dong wun wupeny wiwu ludiro rwodi ni, i region mukene mono, i region mukene i Uganda ni bene, ludiro rwodi bene gitye ka yero ladit wi rwodigi kumeno? Ka icito i Buganda, King of Buganda bene gitye ka yero ludito rwodigi. Ka icito bot King of Toro, gitye bene ka yero ludito rwodigi. Pingo gar ma kite-ni tye ka timme i Northern part of Uganda keken? Pingo? Pingo lakode tim ming eni dong tye botwa wan Luo keken? Lawor pud awaco lok doga awacci, me ka ripo, me ka ripo Luo acel, ludito rwodiwa pe gimito. oweko kobedo cawa ni omegiwa ki lumegiwa ma gitye i South Sudan cwinygi pe yom, cwinygi pe yom. Tena inongo gin aye lumiyi support matek adada. Gin ma oweko luwewa kobedo cawa ni me Northern Uganda wa, wa i Lango Sub Region gi, cit wa i West Nile gi, cit wa i South Sudan, Eastern Equatoria, oweko luwewa gitek-ki because of omegiwa ki lumegiwa ma gitye i lobo ma woko. because of gin, wek kong gudol cinggi o, kong gudol cinggi o kong, ci wek in inge ada kara ni wan lwo ma wadong i te gangi dong wadong ki mone keken ma pe waromo konyo ngati mo. Man koni ka aloko kuman ni, aa man Acholi South Sudan ocako cwalo ire cente, Acholi community me South Sudan dong ocako cwalo ire cente, man nongo jo bor dong ocako cwalo ire cente, jo pa nyikwara, jo Agoro, eh, jo pa jok nongo gucako cwalo ire cente, kun tena ni oloko ada. An awaco jwi ba awaco jone omegiwa ki lumegiwa wan en ma wan otiyo i social media ni we in pe ipenyo cene bot dano ya lok dogi ki lok ada ma in iloko en aye ngato moni kica mako rom aroma calo i church ma ineno ngato moni woto cene ki ijabo wai lakwata pwoyo lega tini pwonyo pwony mo mudonyo i cwinya maber mak mo ene ci wil ki ngo Cewel ki cabun. Nongo lakwat pe openyo, Rom aroma ki wan? Wan pe openyo cente. Ento in ipo ni mobile money odonyo. Cene bene pe epenyo. En moni ma lubbe ki tam pa ngatu moni me konyo in ki internet bundle-li ba? En aye dong eno ya. Ento man wun dong onongo, Haa, man gutye ka tiyo cente. Mito ni kingeyo en. Mito ni kono kitim ngo? omegiwa ki lumegiwa, latinni ma tye i dye gangngi obicito kwene? Kwo wiye obicito kwene? Nen, kobedo i cawa-ni, wan watye ka kok ni lurok tye ka mayo ngom, ento inongo omegiwa gitye woko i trading center, gitye woko i taun mapapat woko weng ka kuro tingo te pa dano me ketone i mutoka, ka kuro tingo te. Ma inongo nino acel mogo nongo alip adek keken nyo alip angwen. Ngom tye gang cok eka miya adek. Ngom tye gang cok eka alip apar. Ngat mo ma tye iye pe ngomo bakke ma pe larre. Ma ka in ipuro mwaka acel keken, cizon acel keken, nongo mogo itye ki milion aye pyeraryo. Ento in ibinongo ni wan watye ka koko, Oo, lurok tye ka mayo ngomwa, lurok tye ka mayo ngomwa. Ojone Acholi Community ma gitye woko, Australia, Canada, USA, kabedo mapapat loko weng ma gitye woko. An amito waco iwu lok ada, ka ibikwera, kwere lok ada. Kwere lok ada. Pe tye ngotte mo mulwongo lurok ni obino i lobo Acholi. Peke. Kom bedo cawa-ni ngom en ma giwaco ni kitye ka maye amaye-ni. Ka in icito ipenyo, ibinongo ni dano owilo ngom awila weng tye wa ki karatac ma nongo doggola moni gucainningo ni gicato ngom. dok cato ngom enoni nongo wa ladit Rwot mo ma oketo cinge iye peke, wa karatac mo ma omyero oa ki i gang kal pa ladit Rwot mo ni an aye ni cere ca gucat ngomgi kite gitye areyana-ni peke. Ento enongo okobbe-de, Oo, Rwot Acan ocato wau, Rwot Otinga ocato wau, Lugai ocato wau, Oo, Yucup Adek ocato wau, Oo, Rwot Apira ocato wau, Kor Rwot Angagi ocato wau, kun bene nongo ladit Rwot pe ngeyo wa kit gin mo. Wek ladit rwot mo otemme ni en egengo cato ngom mo keken areyane. Iwinyo wacce, onongo ngom pa woro, onyo ngom pa woro-no ma in itye ka bino ka genga-ni. In ingeyo kit awora onongo kede ki ngomme, gin ma gin loko i kom ludiro rwodi eno. Ma bene, ka pe gum tek ka in ladit rwot moni wa imedde ki gengone, ci ito. Ito! wek dong ocat ngom wilo pikipiki Bajaj, nen ngwecce i kin piny, wilo mutoka, nen jenyene i kin piny. Ka ocito kuman wa i bar, nongo ogengo kongo woko weny. Cabit acel, cabit aryo ocene enoni peke. Lapik moo i mutoka peke, lapik moo i pikipiki peke, pikipiki acata. Ka kicato pikipiki, dog ngom odong, omyero kicit kicat woko. Ladit rwot mo keken pe ngeyo Ludito mo kekene kal kwaro pe gingeyo dok bene pe giye gungol ka ma ngom tye iye enoni. Ci enoni in ibikok ni, 'Ada, lurok tye ka mayo ngom. Oo, munyankole gumayo ngom gutyeko woko. Balalo gumayo ngom gutyeko woko. Balalo mene mumayo ngom? Ojone ki loklok ada ba. Tye ngom mo i lobo Acholi ma kimayo me nono ma pe kiwilo awila? Tye. Ludito rwodi, an amito apenyu ka tye ngom mo ma kimayo amaya me nono ma pe kiculo cen aye tye. Tum anongo myero walubu lok pa odonga oto ma waco ni wel ngom ma kiwilo cene ne obedo tidi omyero kilok ki joni gumed cente. En aye gwok eno, eno pe ni oh Munyarwanda gumayo ngom, Banyankole gumayo ngom kono ngo. Ma nyutte wan jo mukene ma wawilo ngom tim bar akwena gi ni wan omayo ngom pa Balalo Wan omayo ngom pa Banyarwanda kede wa wilo awila. Eh? Man koni ka wa aloko kuman we? Oh Munyankole do oculo, Banyarwanda dong guculo ko. Oh kono anga anga gi guculo. An pe amito cene pa ngatu mo. Pe amito. Ento lok ada aye abiloko. Kwe an ilok ada ci eno. Ka in ikwero an ilok ada, amari tutwal. Pien angeyo ni nino mo ibitamone ibidugo cen bota. Mono bedo calo lok moni en man me destroying rwot acana ni, Un jo ma un odeg rwot acana, wukwe an, ento nino mo wubipo lacen, an tipo tye ka waco bota ni acana, atak ma tye ka timme i kom rwot acana, atak eno ni pe obedo wun ludiro rwodi moni ma un wumito yer dano odoco ni, atak eno ni wun wungeyo ka mua ki iye, ma wa ngatte pe dong an angeyo ento an alworo dong buja iye, ngat eno-ni wa, an abik oko. Ento pe aromo ngolo kop i wi ngat ma nongo peya ka niang, confirm. Pe aromo ngolone. Ento an amito waco ni, eno-ni mone mo matek adada i kin piny. Kombedo cawa-ni, wun wutamo ni jo pa ayira gitye ka tamo ningo? Doggola mukene gitye ka tamo ningo? Ngatu moni ka obalo, kiket piny, kilok aloka kede, Ka oye balleo, mano dano maryek ennu. Pe tye ngatu ma pe balo i lobo-ni, wa an en ma aloko ni an abalo. Ento kiketo dano piny, pe lok me attacking dano, cito ki nying dano madit i social media, kono ngogi. Wun wuneno king of Oyo tye ngatu mo ma cito kwede i social media lokke? King me Toro. Tye nino mo ma jo, jo Toro gitye ka, gitye ka nyamo tam pa, pa, pa Oyo i, i social media? Tye nino mo ma Waganda gitye ka nyamo tam pa Kabaka Mutebi i social media, kong wan kaka luo pe waromo kop piny ki kenyo. En kit ma wangeyo ni ah in gu ibedo la South Sudan mo ata, in gu la Uganda mo ata, in gu Jaluo me Kenya mo ata, en gin ma wan wangeyo eno. Ribbe peke apokapoka tye mutingo piny Ka waloko kuman koni o ki culo ire cenneo, ki miyo ire cenneo, an gangwa tye ka to, an dak ka awek icul an acula ka wek acak roco gangwa, enoni mono an latin lwur ma aa ki kwene, kinywala kong nining? Kinywala ite labolo ka ma ngic wek wiya bene obed ma ngic-ci? Hee, an kwo, an kwo. Amoto wun ludiro rwodi, jojokke malo, abilo mere ki gwoko wun. An ka amito nenone, ka loko Rwot acana, en aye dong obikelo kuc i lobo pa Luo. Ento gin ma kelo kuc i lobo pa Luo pat ki loko Rwot acana. Pat marac. Gin ma kelo kuc i lobo pa Luo en aye me ripo Luo gubino acel. South Sudan, Eastern Equatoria omyero gunge ni wan wa a ki gang botgi, ma ca mo keken waromo dok cen gang botgi. ludito rwodiwa omyero gin gunge ni gang ker ma gubedo caa-ni tye i wang boda weny-nyi, meno obedo gang ker ma nongo tye i gangi madit i South Sudan. Wan watye ki kaka lamwoo i Bajok, watye ki kaka lamwoo i South Sudan, watye ki kaka lamwoo i Palabek, watye ki kaka gang ker pa jo lamwoo i Palabek, Gang Ker pa jo lamwor tye i South Sudan. En gang ker pa lamwor acel ma tye i South Sudan en aye tye i pala Beki. Gang ker acel pa ira ma tye en i Gulu-ni en aye gang ker mu a ki i South Sudan, okobo akoba. Ka pe omako poina, ka in itye dano ma kiwaco ni konya ki deko, ci pe ibiniang poin ma mega. Ento ka in itye dano ma imito ribo kaka wek dano obed acel, ci ibiniang ngo ma an atye ka lok iye. An adek mone, pe abiye bedo ki mone ki ngat mo keken.